E konflikto di e siglonan, kapítulo trinta i dos, E trampanan di Satanas, parti un. E kontraversia entre Kristu i Satanas, ku awor aki ta durando pa kasi seis mil aña kaba, ta serka di yega na su fin. I e malbado, ta intensifiká su esfuersonan pa derotá e trabou di Kristu na fabor di hende i pa mara e almanan den su trampanan, pa tene e hendenan den skuridat i impenitensia te ora ku e Salbador su obra di mediashon terminá i no tin un sakrifisio mas pa piká. Esaki ta e meta ku e ta trata di logra. Ora ku ningun esfuerso ta wòrdu hasí, pa resisti su poder. Ora ku indiferensia ta prevalesé den e iglesia i e mundu, Satanas no ta wòri su kabes, pasobra e no ta kore peliger di pèrdè esnan ku e tin gará komo prezu, ku e ta guia pa hasi su boluntat Pero ora ku e atenshon wòrdu fihá riba kosnan eterno i e almanan kuminsá puntra, Kiko nos mester hasi pa wòrdu salbá? e ta mesora einan pa trata di igualá su poder kontra di esun di Kristu i pa bringa kontra e influensia di e spiritu santu. E Skrituranan ta deklará ku na un sierto okashon, ora ku e angelnan di Dios a bini pa presentá nan mes dilanti di Señor, ku Satanas tambe a bini meimei di nan. Jòb un, versíkulo seis. E no a bini pa bùig dilanti di e Rei eterno, pero pa promové su propio plannan malisioso kontra di e hustunan. Ku e mesun propósito tambe e ta presente kaminda e hendenan ta reuní pa adorá Dios. Aunke ke ta skondí for di e bista, e ta trahando ku tur diligensia pa dominá i kontrolá e mentenan. di esnan ku a reuní huntu pa adorá Dios. Manera un general profeshonal, e ta traha su plannan for di antemano. Miéntras ku e ta mira e mensaheronan di Dios ta skrudiñando e Skrituranan, e ta tuma nota di e tema ku lo bai wòrdu presentá na hendenan. i despues e ta usa tur su trikinan, su inteligensia i astusia pa kontrolá e sirkunstansianan di tal manera pa e mensahe no alkansá yega na esnan ke ta gañando riba eksaktamente e punto ku ta wòrdu presentá. Esun ku tin mas mester di e atvertensia aki nèt na e momentu ei lo no por ta presente dor di kualkier nogoshi ku ta eksigí su presensia. Òf e persona aki lo wòrdu strobá dor di kualkier otro medio òf di un òf otro manera pa asina e no tende e palabra ku lo proba di ta un sabor di bida pa bida p'e. I atrobe, Satanas ta mira e sirbidónan di Dios kargá i tur preokupá dor di e skuridat spiritual ku ta kubri e hendenan. E ta tende nan orashonnan ferviente pa grasia divino i pa poder pa kibra e gara di indiferensia, negligensia i flojera ku tin riba e hendenan. E ora ei, kusé lo renobá? i un fervor mas grandi ainda e ta ehersé su trikinan i artenan. E ta tenta e hendenan na indulgensia di apetit òf na un otro forma di satisfasé nan mes, i di e manera ei e ta zonza i paralisá nan sensibilidatnan, pa asina nan por faya di tende nèt e kosnan ku nan mester siña. i sa di dje. Satanas sa hopi bon ku tur hende ke por guia pa neglishá orashon i e skrudiñamentu di e Skrituranan lo wòrdu vensedor di su atakenan. Pa e motibu ei e ta inventá tur medio ku ta posibel pa okupá e mente. Semper ta bira tin i tin un grupo di personanan ku ta profesá debashon? Kendenan ku na lugá di sigui buska pa konosé bèrdat, ta hasi e buskamentu di algun falta di karakter òf eror di fe den esnan ku nan no ta di akuerdo kuné nan religion. E sorto di hendenan asina ei ta Satanas su miñó kolaboradornan. Akusadónan di e rumannan no ta poko, i nan ta semper aktivo ora ku Dios ta trahando. I ora ku Dios su sirbidónan ta duna Dios berdadero homenahe, nan ta duna un interpretashon falsu na e palabranan i e aktonan di esnan ku ta stima i ku ta obedesé e bèrdat. Nan lo representá e sirbidónan di Kristu di mas sinsero, di mas zeloso, ku tin gran sakrifisio propio. Komo hendenan ku a wòrdu engañá òf komo hendenan ku ta gaña. E ta nan trabou pa malrepresentá e motibunan di kada akto berdadero i noble, pa sirkulá insinuashonnan i pa lanta sospecho den e mentenan di e hendenan ku no tin eksperensia. Den tur manera ku por wòrdu imaginá, Nan lo buska di kousa pa loke ku ta puru i hustu por wòrdu konsiderá komo impuru, korupto, falsu i engañoso. Pero ningun hende no mester wòrdu engañá dor di nan. Rápidamente por wòrdu mirá ken su yunan nan ta berdaderamente, ken su ehèmpel nan ta sigui i ken su trabou nan ta hasi. Na nan frutanan boso lo konosé nan. Mateo shete versíkulo dieseis. Nan kondukta ta parse esun di Satanas, e kalumniadó venenoso, e akusadó di nos rumannan. Revelashon diesdos versíkulo dies. E gran gañadó tin hopi agente ku ta kla pa presentá kualkier i tur sorto di eror pa gara e almanan den trampa. E tin heregianan ku a wòrdu prepará pa adaptá na e diferente sabornan i kapasidatnan di esnan ku e ke destruí. E ta su plan pa trese den e iglesia elementonan i hendenan insinsero i no kombertí, ku lo enkurashá duda i inkredulidat, i pa asina ei stroba tur hende ku ta deseá di mira e obra di Dios progresá i progresá huntu ku esaki. Hopi ku no tin niun berdadero fe den Dios òf den su Palabra ta tuma tòg algun di e prinsipionan di e bèrdat numa. i ta yama nan mes kristian. Hidia e manera ei nan ta haña chèns pa por introdusí nan erornan komo doktrinanan bíbliko. E posishon i teoria ku ta deklará ke no ta importá kiko un hende ta kere, ta un di e engañonan di mas eksitoso di Satanas. E sa ku ora ku e bèrdat wòrdu risibí den amor, ku esaki lo santifiká e alma di esun ku ta risibié. P'esei, e ta trata konstantemente pa remplansa e bèrdat ku teorianan falsu, fábulonan i un otro evangelio. For di den prinsipio E sirbidonan di Dios añanan ta lucha kontra di profetanan falsu, ku no tabata solamente hòmbernan inmoral, pero ku tabata siña mentiranan tambe, mentiranan ku tabata fatal p'e alma. Firmemente i sin miedu, Elías, Yeremías i Pablo a oponé esnan ku tabata kita e hendenan for di e palabra di Dios. E manera di pensa sin prehuisio ei, ku ta konsiderá un fe religioso ku ta korekto komo insignifikante, no a haña ningun fabor serka e defensornan santu aki di e bèrdat. E interpretashon vago i maginario di Skritura i e hopi teorianan kontradiktorio enkuanto e fe religioso ku ta wòrdu hañá den e mundu kristian, Ta e trabou di nos gran atversario pa konfundí e mentenan, pa asina nan no por deserní e bèrdat. I e desakuerdo i divishon ku ta esistí entre e iglesianan di kristiandat ta bini di un gran parti dor di e prevalente kustumber di trose e skrituranan pa sostené un teoria favorito. Na lugá di studia e Beibel, e Palabra di Dios, kuidadosamente, ku kurason humildi pa optené un konosementu di Su boluntat, mayoria ta buska solamente pa diskubrí algu straño òf original. Pa por sostené. i defendé doktrinanan falsu òf práktikanan ku no ta kristian. Algun lo gara un pasashi di e Skritura, separá esaki for di su konteksto, kisas nan lo sita mitar di un vèrsikulo pa proba nan punto, miéntras ku e sobrá porshon di e vèrsikulo lo demostrá ku e nifikashon ta kompletamente kontrali for di loke ku nan ta pretendé. Ku e astusia di e serpiente, nan ta skonde nan mes tras di deklarashonnan ku no ta relashoná ku otro i ku no tin niun konekshon ku otro, deklarashonnan ku a wòrdu konstruí pa sirbi nan deseonan karnal. Di e manera ei, hopi ta pèrvertí e Palabra di Dios deliberadamente. Otronan ku tin un imaginashon bibu i aktivo ta gara e figuranan i e símbolonan di e Skritura Santu i ta interpretá esakinan pa satisfasé nan fantasia, miéntras ku nan tin poko konsiderashon i rèspèt pa e testimonio di Skritura komo su propio traduktor. I despues nan ta presentá nan ekstravagansianan Komo siñansanan bíbliku kualkier momentu ora ku e estudio di e Skrituranan ta bai tuma lugá sin un spiritu di orashon, di humildat i sin un spiritu ku ta dispuesto pa wòrdu siñá. tantu e pasashinan ku ta mas simpel i kla komo esnan di mas difisil lo wòrdu saká for di nan berdadero nifikashon. E lidernan papal ta selektá tal porshonnan asina ei for di Skritura ku mas mihó lo sirbi nan propósito. Nan ta interpretá esaki riba un manera ku ta pas ku nan i ku ta kuminí nan, i despues nan ta presentá esakinan na hendenan. Miéntras ku nan ta ninga e hendenan e privilegio di studia e Beibel i e privilegio di komprondé e Beibel su bèrdatnan sagrado pa nan mes, henter e Beibel mester wòrdu duná na e hendenan eksaktamente manera kon e ta skibí, eksaktamente manera kon e ta di komienso te fin. E lo ta hopi mas bon pa nan no haña ningun instrukshon bíbliko mes ku e lo ta pa nan haña siñansanan di Skritura ku a wòrdu mal representá asina teriblemente. E Beibel a wòrdu diseñá pa ta un guia pa tur esnan ku ta deseá di konosé e boluntat di nan Kreador. Dios a duna hende e palabra firme di profesia. Angelnan i asta Kristu mes a bini pa laga Daniel i Juan sa e kosnan ku pronto lo mester bai tuma lugá. E asuntunan importantenan ei ku tin a ber ku nos salbashon no a wòrdu lagá kubrí den misterio. Nan no a wòrdu revelá di tal manera pa konfundí i engañá esun ku sinseramente ta buska e bèrdat. Pa medio di e profeta Habakuk, Señor a bisa e lo siguiente, Skibi e vishon i grab'é klaramente riba e tablanan, pa asta esun ku por ta kore pasa, por les'é. Habakuk dos, versíkulo dos. E palabra di Dios ta kla pa tur esnan ku ta studi'é kon spiritu di orashon. Tur alma ku ta berdaderamente sinsero lo yega na e lus di bèrdat. Lus ta sembrá pa e hustu, Salmo nobenta i shete, vèrsikulo diesun. i niu iglesia por avansá den santidat a ménos ku su miembronan ta buskando sinseramente pa bèrdat komo manera pa un tesoro ku ta skondí.